Vakorinto vo sungula ku avanyisa ka vukhume. Vamakwerhu, ndzi lava leswaku mi twisisa leswi humeleleke eka vatata wa hina. Hinkwavo a va sirheleriwa hi papa. Hinkwavo va perile lwandle lero tshuka. Epapeni ni le lwandle va khuvuriwile hinkwavo exinakulobyeni xa Muxe. Hinkwavo va dyile swakudya swo fana swo huma tilweni. Hinkwavo va nwile swakunwa swo fana swo huma tilweni. Hinkwavo a va hamba va nwa eribyeni ro huma tilweni leri a ri va landza. Ribye ra kona a ri Kreste. Hambiswiritano, lavo tala exikarhi ka vona a va tsakisanga Xikwembu, hikokwalaho va file emananga. Swilo leswi swi hundzukile xitsundzuxo eka hina. ku hi chavisa leswaku hi nga naveli leswo biha ku fana ni leswi vona va nga endlisa swona. Mi nga vi vanhu lava phahlaka swikwembu swa hava ku kotisa van'wana va vona, hi laha tsalwa ri vulaka ha kona ri ku, Vanhu va tshamile ehansi va dya ni ku nwa, kutani va sungula ku cina. Hi nga tshuki hi nghena evuoswini, ku fana ni leswi van'wana va vona va endliseke swona. Kutani hi siku rin'we ku lovile vanhu va makumenharhu wa magidi. Hi nga tshuki hi ringa hosi, ku fana ni leswi van'wana va vona va endliseke swona, kutani va herisiwile hi tinyoka. Mi nga ngurangureki ku fana ni leswi van'wana va vona va endliseke swona, Kutani va herisiwile hi ntsumi leyi dlayaka. Swilo leswi swi va humelerile ku endla xitsundzuxo, naswona swi tsariwile leswaku na hina hi tsundzuxiwa ha swona, hina lava hi nga emasikwini ya ku hetelela ka minkarhi. Hikokwalaho, loyi a anakanyaka leswaku wa ha yimile, a tivonele leswaku a nga wi. A mi si humeleriwa hi miringo leyi tlulaka matimba ya munhu, Xikwembu xa tshembeka. Xi nga ka xi nga pfumeri leswaku mi hlangana ni ndzingo lowu mi hlulaka. Loko wu tshuka wu mi tela, xi ta mi nyika matimba ya ku tiyisela mi ko mi huma eka wona. Hikokwalaho, vamakwerhu lava rhandzekaka, chavani ku phahla swikwembu swa hava. Ndzi vulavula na n'wina tanihi loko mi ri vanhu lava nga ni ku twisisa. Ringanisani hi n'wexe leswi ndzi swi vulaka. Xinwelo xa mikateko lexi hi xi khensaka, xana a xi vuli leswaku hi ni ku hlangana swin'we ni ngati ya Kriste xana? Ni xinkwa lexi hi xi phemaka, xana a xi vuli leswaku hi ni ku hlangana swin'we ni miri wa Kriste xana? Leswi xinkwa xi nga xin'we, hina hi nga lavo tala, hi miri wun'we, hikuva hinkwerhu hi averiwa xinkwa xin'we. Anakanyani maendlelo ya Vaisrayele. Xana lava dyaka swakudya leswi humeseriweke Xikwembu egandzelweni a va hlanganisiwi na xona Xikwembu egandzelweni ra kona ke? Xana hi marito lawa ndzi lava ku vula yini ke? Xana ndzi ri swakudya leswi humeseriweke swikwembu swa hava swi ni nchumu wun'wana eka swona ke? hambi swi ri swikwembu swa kona. Xana swi ni nchumu wun'wana eka swona ke? E-e, ku hava. Kambe ndzi ri, loko vamatiko va gandzela, va gandzela madimona, a va gandzeli Xikwembu. Kutani a ndzi lavi leswaku mi va ni vunakulobye ni madimona. A swi endleki leswaku mi nwela exinwelweni xa hosi ni le xinwelweni xa madimona. A swi endleki leswaku mi dya etafuleni ra hosi ni le tafuleni ra madimoni. Xana hi lava ku hlundzukisa hosi ke? Xana ha yi tlula hi matimba ke? Miri, hinkwaswo swa pfumeleleka, swa twala, kambe a hi hinkwaswo leswi pfunaka. Miri, hinkwaswo swa pfumeleleka, kambe a hi hinkwaswo leswi akisaka. Munhu a nga tshuki a tilavela leswi nga swa yena ntsena, kambe a ehlekete ni swa van'wana. Nyama leyi xaviweke lomu yi xavisiwaka kona, dyanani yona hi ripfalo leri tshunxekeke, mi nga vutisi lomu yi humaka kona, hikuva misava ni hinkwaswo leswi nga ka yona i swa Hosi. Loko mi rhambiwa eswakudyeni hi munhu la nga riki mupfumeri, kutani mi swi tsakela ku ya kona, dyanani hinkwaswo leswi va mi phamelaka swona, hi ripfalo leri tshunxekeke, mi nga vutisi lomu swi humaka kona. Kambe loko un'wana a mi byela a ku, Swakudya leswi swi humeseriwe swikwembu swa hava, mi nga swi dyi, hikwalaho ka loyi a mi tsundzuxeke hi ripfalo ro ka ri nga tshunxekanga. Loko ndzi ku ripfalo, a ndzi vuli ra n'wina, kambe ndzi vula ra loyi un'wana. Mi ta ku, Hikwalaho ka yini ku tshunxeka ka mina ku avanyisiwa hi ripfalo ra un'wana xana? loko ndzi dya swakudya ndzi ri karhi ndzi khensa Xikwembu? Hikwalaho ka yini ndzi soriwa hi mhaka ya swakudya leswi ndzi swi khenseke xana? Nhlamulo hi leyi, hambi ma dya, hambi ma nwa, hambi mi endla yini na yini, endlani hinkwaswo ku dzunisa Xikwembu. Mi nga khunguvanyisi Vayuda, hambi va ri Vagriki, hambi kereke ya Xikwembu. Tekelelani mina. Hikuva ndzi tsakisa vanhu hinkwavo hi tindlela hinkwato, ndzi nga ti laveli leswi pfunaka mina ntsena, kambe ndzi lava leswi pfunaka lavo tala, leswaku va ta ponisiwa. Tekelelani mina, ku kotisa leswi na mina ndzi tekelelaka Kreste.